Helo Cwîns! Croeso nôl i Pop Tee! Blwyddyn newydd, tanysgrifwyr newydd, gobeithio! Os ych chi newydd i'r sianel, helo, croeso, fi yw Cadi, a yn y fideo heddi fi yn mynd i fynd ar bach o throwback, achos pan o'n i adre dros y Nadolig, ddes i ar draws hwn. Sef, Llyfr Dyddiadur slash Newyddion 2009. Enw, Cadi, Blwyddyn, Pump. O'n i'n meddwl bod fe'n eitha doniol i ddarllen y cwpl o straeon o'r dyddiadur yma a gweld beth oedd Cadi deg oed yn neud. Ond, fel fi'n gweud bob tro, cofiwch i danysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r clwch notification. Iawn, wnawn ni ddarllen bach o rhein? Stori rhif un. Yn ystod gwyliau'r haf, roedd Siencyn wedi gwneud cystadleuaeth i geisio bod yn fasgot i Gymru. Er ei fod yn gwybod bod yr atebion yn iawn ganddo, Fe gaeth e dipyn o syndod pan dderbyniodd lythyr drwy'r post i ddweud bod e wedi ennill. Felly, dydd Mercher, aethom lawr i Gaerdydd. Aeth Siencyn ar daith o amgylch y stadiwm. Ar ôl hynny, fe aethom i weld y gêm. Roedd llawer o bobl wedi peintio eu gwynebau yn goch, gwyn a gwyrdd. Sgôr y gêm oedd 3-1 i Rwsia. Roedd mynd i weld Cymru yn llawer o hwyl. Nawr, fi wedi cael sylwadau. Rwy ti wedi anghofio am y prif lythrennau. Nes i hefyd um, gychwyn yn las a gorffen yn ddi. So sa'n gwybod be na ddigwydd i'r beiron, gallen ni dewis yr un lliw yn gallen ni. Stori rhif 2. Heddiw, wedi sillafu hy e i dot dd i dot yw, so heiddiw. Heiddiw am y tro cyntaf erioed, fe wnes i feicio i'r ysgol. Taith o ddwy filltir! Roedd hi'n arllwys y glaw, a gorfod i fi wisgo dillad addas dros fy ngwisg ysgol. Dyna wneud sens, gorfod i fi. Ac wrth gwrs, helmed ar fy mhen. Gorfod i fi wthio'r beic lan y rhew serth o'r tŷ i'r ffordd fawr. Yna, dechreuodd yr hwyl. Oherwydd roedd y daith bron i gyd lawr y rhew. Roeddwn ni'n mynd yn gyflym, a'r glaw yn disgyn ar fy ngwyneb ac yn gwneud splash ar yr, ar yr olwynion. Roedd Dad a Siencyn yn mynd yn y car tu blaen gyda'r goleuadau gyda'r goleuadau rhybudd yn fflachio. Dim ond, dim ond dau gar ddaeth. Mae sill... Mae... Oh my gosh, sa'n deall sgrifen fi. Dim ond dau gardd ddaeth tu ôl i fi. Un ohonynt oedd Miss Nixon. Cyrhaeddais mewn dim o amser. Roedd mynd i'r ysgol fore heddiw'n hwyl. Gobeithio y caf gyfle i wneud hyn eto'n gloi. A fi wedi yym tynnu llun o fi ar y beic yym gyda Ddim yn edrych fel yw mushroom, ond fi'n credu mai'r helmed yw e, na i um, fe roi llun i chi fan hyn, o'r campwaith. Waw! Unig beth, o, a fi wedi cael sylwadau. Mae'r sillafu a'r treiglo yn arbennig yma, Cadi. Bydd gwers beicio eto dydd iau hyn. Gwych. Ond sa'n siŵr am gorfod i fi ddo. Don't make sense. O, fi di ffindo un. Os bod hwn ddim yn symo fi lan fel plentyn, a fel oedolyn, sa'n gwybod beth sydd yn. Reit. Dydd Sul, aeth Siencyn a fi i gael clyweliad yn Theatr Felin Fach i weld os allen ni gael rhan yn Sioe Caredigion 2010. Roedd pawb yn mynd mewn i grwpiau o tua 20 a buom yn canu, dawnsio ac actio. I ddechrau, Roedd pawb yn eistedd mewn cylch a dweud eu henwau. Dechrau da. Roedd dynes o'r enw Anna yn edrych ar y dawnsio, a dynes o'r enw Ffion yn edrych ar y canu. Mewn un ymarfer, roedd Ffion yn chwarae tiwn ar y piano, ac roedd yn rhaid i ni wneud symudiadau i'r geiriau. Creadigol. Roedd yn brofiad llawn hwyl a gobeithio a'i trwyddo er mwyn cael cymryd rhan yn sioe gynradd Urdd 2010 Ceredigion. Classic! Absolute classic! Update. Sioe 2010. Cefais i lwyddiant yn Sioe 2010, sef straeon T Llew Jones. Un o'r straeon yw Ogof y Lleisiau. Dyna'r stori ble mae Siencyn a fi yn actio ynddi. Mae gennym ganeuon i ddysgu hefyd. Un o'r caneuon yw Ogof y Lleisiau, a'r gân arall yw Cân y Sipsi. Mae Shenkin yn un o'r tri brawd llydaw. Ei enw yw Seimon. O, mae hwn jyst yn symo fi lan iawn. Rydw i yn un o brif filwyr i Bart Thompson. Prif filwyr. Pwy o'n i'n meddwl o'n i? Nagwt Cadi, o' ti isio filwr. Anyway, rydw i yn brif... un... sori. Rydw i yn un o brif filwyr i Bart Thompson. Does neb yn ei, yn ein hoffi. Mae'r ddawns yn anodd. Dywedodd yr athrawes taw dawns ni oedd yr anoddaf. Dwi'n edrych mlaen i wneud y sioe, ond bydd yn rhaid cael llawer mwy o ymarferion a dysgu geiriau. Sa'n siŵr os ni'n siarad am fi fy hunan neu am bobl eraill. Mae hwnna yn absolutely hilarious. Waw, fi'n siŵr nathoch chi ddod i nabod fi fel plentyn yn dda iawn trwy ddarllen cwpwl, a fi wir yn meddwl cwpwl, o'r straeon yn y dyddiadur yma. Os nathoch chi fwynhau'r fideo yma a eisiau clywed mwy, o storis o pan oedd Cadi yn yr ysgol gynradd, newch yn siŵr bod chi yn tanysgrifio i'r sianel, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch notification a gobeithio na i weld chi gyd yn y fideo nesa. Tra!